Chunya ogone Nyasaye maduong' erokamano nikech ng'wonone kod herane mosiko mochwere ma nyaka chieng'. Nyasaye otimona ng'wono tinendeni mondo ayudra kendo e Lulu Television. Yiena mondo walem kodi. Nyasachwa mang'won gi lala, Nyasaye ma jaadiera, Ruoth manyalo gik moko duto, Nyasaye ma ok lokre. Wan e lweti kaka lwen e lwet jochwech. Dwaroni mondo otimre e nying Yesu Kristo ja Nazareth. Amina. Adwaro mondo wasom kodi Zaburi praboro kod adek matindo achiel nyaka kama roho biro gike kodwa. Muma wacho ni a Nyasaye kik iling' ma ok itimo gimoro. Ne kaka wasiki goyo Wasiki goyo koko kapiem kodi, kendo kaka joma mon kodi ng'anyoni. Gitimo chenro maling'ling' apak mondo gihiny jogi. Apako Nyasaye. Ondik e wiye malo ni lamo mar loyo wasik Israel. Ineno, in in gi wasiki. jal machielo be nigi wasike wasigu nitie yes to gipogore gipogore gipogore gipogore gima wasika dwa notimna ok ema wasiki dwa notimni gima wasiki jali dwa notimne ok ema wasiki jali dwa notimne nyiso ni ng'ato ka ng'ato nigi wasike wasigu tiende ni jomoko dwari wasigu joma ok dwar dongruogi wasigu joma ok dwar ni ber wasigu joma igi lit kodi wasigu gin joma dhi ni ajuoka yani wasigu en ng'ama ok dwar neno ni in ng'ato ok odwar neno ni gimoro otimre kuomi majaber Mm-mm. mano jasigu odwaro ma odwa ni oduong' imene ka thuol mane ichome iduong' odwa- lo- dok lwar icho koro muma wacho ni wasika wasiki nyasaye wasiki nyasaye lamo mar loyo wasik israel a nyasaye kik iling' aling'a ma ok itimo gimoro ing'e ni ma koro walimo sani ndiko wacho ni lamo mar loyo wasik israel adwa ni lem koda miwach wechegi ka in ng'ama nigi chandruok adier ma wasiki ovami ayi odini wasiki opanga geng'a opango ni ageng'a yani wasiki timo ni gik mok beyo winji samoro kama iwinja ni wasigu noloro iyi eh? momoni gi simiti iseteme kona te nyathi onge mara tie bolo ruri ah, mara growth nitie ah, mara mfuko to tiende niya wasigu wasigu wasigu wasigu ok dwar gik mabeyo kuomi to ndiko wacho ni lamo mar loyo wasik israel kawuono wabiro lemo kodi tamo nalo wasiku nikech wasigu osechano timo gik maricho kuoma ondika mama jeremia ni jonathan nochano mondo otiek jeremia ne kae to wacho niya Yeremia wacho ni ni Jonathan wacho ni watong' ng'ani gi e tiende watong' yadhni gi e tiende kapod otin mondo nyinge olal e dier oganda ne to jeremia wacho ni a nyasaye ne inyisa gik mane jonathan ochano kuoma mi an nogola ka nyarombo mitero kar buso kakia kumitera ruoth winjo kwayona winjo ywakana apako rabi koro kawuono bende wadwa lemo gi ng'ama winjo chunye no winjo lemo wiye malo ndik ni lamo mar loyo wasik israel a nyasaye kik iling' aling'a ma ok itimo gimoro ne kaka wasiki goyo koko ka piem kudi akoni in dong' nitie gik ma wasiki timo moko nitie mitimo ma ok ifweny itimo kiling'ling' wasigu timo to ka ng'ato nigi teko maro maler to ok tim kikia gitimo ne tap to roho osekelo sano ane kinde moro nyacha tuo ji nolamona ahinya makata ka ina kilamona ne ikia kiaya to thuru lamo nomi nyasaye onyiso gima ne ok apar maneno jal moro motiyo tij nyasaye apako nyasach nyiseche yani nitiere nyasaye ma kilamo to nyisi gik ma wasigu timo ma wasigu timo ma wasigu timo gik ma wasigu timo a nyasaye kik iling' aling'a ma ok itimo gimoro malam koro in ming'e ni wasigu dino ni ma samoro in mana gi ath mang'ini siku mana gi in hila Sik ma chwi chwi ni e kiywe akweri kawuono wuo gi Nyasaye. Ah Nyasaye kik iling' aling'a kik iling' aling'a Nyasaye kik iling'. Kata ka nyocha oling'ga e chandruogi to kawuono sa oromo mondo inyise ni kik oling' aling'a. otinie gimoro e chandruogino kik oling' a nyasaye kik iling' aling'a ma ok itimo gimoro samoro in ng'at ma preso dino wima kumichakgo gi kumidhigo ikia in gi high blood pressure e kinde moko jumbe moko mokalo nyocha po ka nyasaye okelna nyathi mama nyako opotin kabisa nyathini kobiro to kona ni an gima okela iri atuo nodhi onyuoma to bang' nyombo mamwa to notho chon to kaduogo tayudo katuo Adier adier nyathi ma nyako nobiro gi nyathine ma ok oting' nyamine moting'one ok dho imiyo mana nyuka nyamin be emoting' ni nyaka ok onyal kata miyo nyathi chiemo ni an nyoyud ni an gi pressure wach ma nyodhiera ni nyathi ma nyako mwonyo yadh pressure dide kodi chieng' an pok na an ang'ega ni yadh pressure mwonyo dichiel kama dichiel kama kama omwonyo dide kodi chieng' daktari owacho to en yath ming'iewo ng'iewo every now and again every now. to kona ni ma- ni sama ok amwonyo tatho adier atho adier makata tienda matin onge tiendena bende kuot ni to an be luoro nyosegoya an tinda nindo gi dhot ka ninono taya be liel ok sim nikech anyatho sasaya mano satan nokele kele gimoro ka thuon morwako uniform mok mari kumi norwako uniform mar pressure ni nyathi manyako cha to ok mare eka sama ne wawuoyo kode to an achiwo chik mondo koro ji ochang piny kit nyasacho nyaka gone chong piny mondo walam to sama natero lwete wi nyathi manyako nofwi nyathi ma nool maok nyal nofwiyo man nikech nalemone nikech ang'e notuo nyathi nofwiyo ma jachien owuoyi kare mana jin mowuok e nam to nyathi manyako ni nalemone seche a nyasaye kik iling'aling'a ma ok itimo gimoro nitie nyasaye ma kowuogo to nyalo timo gimoro kata sani entie mondo tim an akia ni pachi paro ang'o akia ni dwaro ang'o kuom nyasaye nikech nyasachwa to ok nyal ling' a nyasaye kik iling' aling'a ma ok itimo gimoro chunya ne wuonda mondo akone nyathija ni winji wet yathini nikech gima sandini ma jachien ma ok pressure achako ni ah, yie mar nyathini ok ang'e kama ogike awa odhi gi yedhenegi nyathi ma nyakoni nodhi ka nyathi ma nyakoni noduogo oduogo kongima mochwe moler madende yo mabe to mabe nyathi manchalamone koro chako timo neno a ah, nyasaye kik iling' aling'a ma ok itimo gimoro nitiere kama nyasaye biro giki kodi nitiere gik ma nyasaye biro timo nitiere kaka nyasaye tiyoga ok oti kaka dhano tiyo nyasaye tiyo kaka nyasaye kendo sama nyasaye tiyo wasiki wengeni wasiki bagni wasiki didini wasiki tetini nikech jehova nyalo tiyo ma wasiki rum te ka nyasaye ochako tich a nyasaye kik ilinga linga tim gimoro nyasaye kik ilinga linga mok itimo gimoro nyasacho oikore tinende ruoth dwa timo gimoro ne wasigu odwa timo gimoro ne tuoche medendi odwa timo gimoro ne nek maricho odwa timo gimoro nofuku mar iyi mar nyathi awacho nodwa timo gimoro nyaka ni gik mabwogi kiwuotho ne wan kod jomoko ma jachien timo go richo gotieno winji kawuono nitiere nyasaye mabiro timo gimoro roba conto glory eka sama ne nyathino duogo mowacho ni sama nolemna ka koro kadok tatieko wik otieko ndalo mabet ogwarore matin to paro nodhi e osiptal agone ruodho eroko nyasaye manyalo timo gimoro nyasaye manyalo nyisore nyasaye matimo gima nyiso ni en nyasaye nyasaye maloko gik maricho a nyasaye kik iling'aling'a mok itimo gimoro nyasaye oikore sani ruodho dhi timo gimoro sani nyaka mano lor mane osemany to koyudi idhi yudi kawuono obed fael mane koti ma ka korona otimore kama titiyo tich ma ichulo pesa tiloro tiwito fain kawuono wan gi nyasaye mabiro timo gimoro fadeno ibiro yudi ma pesa jogo dhi nono nikech en mantie kik iling' aling'a kik iling' aling'a nyasaye kik iling' mok timo gimoro nyathi ma nyako jakodo to kono dhi e osiptal to dokta kong'iye to to- to- to kone ni imonye yath pressure nikech ang'o ni dongo dokta nonyisa ni an gi presa ni kik ichak imuony yath presa ne muonye didi ni dide kod yuchi ni wolololololo ionge presa tiende ni kare roho piyo nikech an be sama nalemone taparo mondo awachne nodhi ow- owere gi yedhe presa nikech oonge presa Tachako aparo ni nyathi ma nyako ni yie ma en go ok mara. Weya mondo yie joti kuome lovo konto glory my king tarabakwa. To koduogo na ni kano dhi ka daktari to oweti yedhe go moko ni kik ochako tem. Onge pressure. Awuoro ni dhano en dhano kendo ne kod osomo to en dhano pache nyalo lal jachim nyalo rondo pache nikech nyathino osemwonyo yamni kuom dweche mogwarore to kano nyasaye molam odhi e osiptal machielo moko macha to doktor dwa kata ywak ni itimo tim manade tiende niya somo ok nyasaye somo ni kama oreme kendo nitie somo moko ma jomoko ng'iewo onge otas ni en mane en dokta kar ok odokta nikech gima nyalo pimo onge to nyasachwa pok nong'iewo otas nyasaye pok nochulo asoya nyasaye onge gi ubagusi nyasaye timo gima dhano ok nyal timo eka nyathi jakano duogore to ngima koni e nyasaye wuora e nyasaye wuora wach mano mora chieng' mane duogo mar ariyoni achaka lemoni Chieng' odagi wuoyo nikech kata jatimo neno ni osechango koro jachien pondo koparo ni gik moko noonge kare nitie mana golo mokwongo ne jin kane oduogo mosetimo neno to pok apiwa mochikore matindo tindo koni e nyasaye chal nade to kaseyalo akoni kuchungi pi apako sana jaler to wa a sama lemo ne alemo alema ne ji te to en ochung' dhi bet piny kosetieki Koro achako kwanyogi achiel kachiel, alemo ne ng'ato ka ng'ato to jochiende lego. Tagik kode takone go chongi piny. Togoyo. Awuoro Nyasaye. Muma wacho ni a Nyasaye. Kik iling' aling'a mok itimo gimoro. Ne kaka wasiki goyo koko ka gipiem kodi, kendo kaka joma mono kodi ng'anyoni apako rabi osana jaler apako teko mar roho maler apako nying maduong' moloyo nyinge duto muma wacho ni wan gi nyasaye wuoro nyasaye wuowi nyasaye roho maler adek gi gin achiel tiende kama nyasaye nitie yesu ni kanyo kama yesu gi nyasaye nitie roho maler ni kanyo koro wan gi nyasaye didek nyasaye achiel moting'o adek nyasaye wuowi nyasaye wuoro nyasaye roho maler koro kata kiwinjo ayalo ka anyalo luongo nying nyasaye anyalo luongo nying yesu anyalo luongo- luongo nying roho maler agone ruoth erokamano e sama ne achako lamone sama ne achako lamone jochien oling' tich Pi ma joma nwa lemogo ng'ato achiel oketo lwete wiye kone niya receive your healing akone no ok onyal receive her healing to jachien nika jachien ni ma nyaka wuogi koko receive the healing kanyanyana pinya ko jachien ibiro dhi ibiro dhi makati ibiro dhi an pok nawuoyi gi jachien mamomo idhi Eka jochien nogoye piny to kona ni we chanda anan min gi natho ka chandora kane walaro lowo maparo nonega eto dak maber nang'o koni po nyasaye konya dhako ma jajuok ma ne- nego nyathine nyathine konegene dhako ni kawuono wedh nyathine nyasaye kik iling' aling'a ma ok itimo gimoro nitiere gik ma nyasaye nyalo timo mukora ni an ok adich gi nyithinde kata chwore en ema adich kode nikech en nyathina to no- natho ka an gi chandruok kaparo nega nikech lo mane laro koda to en to dak maber akono biro dak maber forever and forever amen namiyo jachien mar min gi manotho chik makoni doge bur kuma niwuok araka Ulikwikuru kikiek duko mnyari. Na wecho. Kawona de. Kawona wecho. Agone ruodh ruodhi ero kamano. Ne gima miya timo neno no en ni ya ok ni ahero mondo atim neno mag ji to nitie ma nyaka koro tim paulo wacho nabiro timo neno e chokruoge duto mag joma jo nyasaye chokruoge madongo kuom gik mabeyo ma nyasaye osetimo a nyasaye kik iling' aling'a ma ok itimo gimoro ne kaka wasika goyo wasiki goyo koko ka piem kodi kendo kaka joma mono kodi ng'anyoni gitimo cheno maling'ling' mondo gihiny jogi ne wasigu nyalo timonwa cheno maling'ling' chenro maling'ling' gima ling'ling' en gima itimo ka ji opondo gima ok dwar mondo ong'ere oko en gima ok dwar mondo ng'ato fweny ni gima kamano notim kata ka wasigu dhi nwajuoga to gidhi kiling'ling' yani gima opondo gima ok fweny kata ka ginego nyathini to ginego kiling'ling' kata ginego chiege kata chuori to ling'ling' kata gioro ni jochiende to ling'ling' ndiko wacho Gitimo cheno maling'ling' mondo giiny jogi. Adier, gidwaro inyo joma ikawo ka mwanduni. Adwa ni ing'e kawuono ni Nyasaye osekawi kaka mwandune. Akia ni bing'e wachno. In, in mwandu Nyasaye. Nyasaye osekawi kaka mwandune. To wasikwa timo chenro ling'ling' adwa ni ing'eye ni kata kane oriembi e tich oriembi nikech wasigu nyo otimo chenro ling'ling' ok ing'e ni wan gi jomoko mane ok onyuol kong'ol kawuono gi ng'ol nikech wasigo timo chenro ling'ling' iwinjo wan gi jomoko mane nyuol maber kendo nodak maber tachiel giponono ka miechgi okethore nang'o wasigu otimo chenro ling'ling' ma emomiyo jandik kitabuni wacho niya a nyasaye kik iling' aling'a mok itimo gimoro ntiere kama kochopo to ruodhwa timo gimoro nyasachwa ikore mondo tim gimoro sani nikech wasikwa chano gige gi ling'ling' mondo injo nyasaye mondo inyine sami timoni gimoro ling'ling' mondo inyi To Muma wacho e Jorumi ni gik moko duto te elore e lela ne jal ma nyaka wanyis gik ma wasetimo. Koro kata ka ok inyise, to gimoro amora mitimo biro elore e lela. Kech ndiko wacho ni gik moko te elore elore e lela ne jal ma nyaka wanyis gik ma wasetimo. En Nyasaye. Obiro eli duk kech oelo o gik moko duto elore elela e nyime gitimo cheno ling'ling mondo gi iny jogi apako nyasaye adiera gidwaro inyo joma ikawo ka mwanduni wasigu timo chenro ling'ling mondo gi iny jo nyasaye Gitimo chenro ling'ling' mondo gihiny jo Nyasaye. Chenro ling'ling', jogi dhi ajuoga kiling'ling', gitweyo ichigi kiling'ling', gikelo ni yath ma kiling'ling', gikelo juogi kiling'ling', gioro jini kiling'ling', gikelo jochiende kiling'ling', jogi sani kiling'ling'. Koro muma wacho Ne gitimo chenro kiling' ling' mondo gihiny jogi. Adier, gidwaro hinyo jogi misekawo ka mwanduni. Adwa ni fweny kawuono ni kata ka wasigu nyocha cheno kiling'ling' to Nyasaye ma wuoyo kuome e, e oikore awinje oikore odwa timo gimoro nikech ndiko wacho ni kik oling' aling'a moko timo gimoro koro odwa timo gimoro E ng'ato ma wacho ni ruoth an ka. Nyasaye era e. Gisetimona gik moko kiling'ling' ka kia. Gisetimone kotha kiling'ling' ka kia. Gisetimone mama kiling'ling' ka kia. gisatimo ne wuora keleng'leng' ka kia gisatimo ne jaoda keleng'leng' ka kia to ndiko wacho ni nyasaye kik iling' kik iling' aling'a ma ok itimo gimoro nyasachwa nitie mondo otim gimoro sani obiro timo gimoro kawuono ok noling' aling'a ngang' kode gitimo chenro ling'ling' to nyasaye be ni kodgi red handed nyasaye biro rado kodgi hedon ndiko wacho ni kik nyasaye ling' aling'a ma ok otimo gimoro kik oling' muma wacho ni nyasaye kik iling' kik iling' aling'a mok itimo gimoro nyiso ni ka nyasaye owuok mondo otim gimoro korado gi wasikwa obiro rado gi- kodgi ndi gi ndi ing'e kaka nyasaye norado gi goliath ka goliath sando jo nyasaye ing'e kaka nyasaye norado gi goliath ka goliath yanyo jo nyasaye awacho niya be ing'eyo kaka nyasaye norado gi goliath jagath kochayo oganda maduong' mar nyasaye nyasaye ne otieke mana gi nyathi ma kidoro ma pod otin nyathi ma jakwath ma pod onge kata gimoro amora kata lweny go okia onge kata gire lweny obiro gi lwete nono nikech oroi nyasaye nyalo tieko wasikwa e yo ma in ok inyal ndiko statement nikech kodonjo mondo oti to nyasaye nyalo tiyo ma ji penji ni to chakore nade nikech ka nyasaye tiyo to ok onyis ng'ato to bende ka nyasaye dwa ni odil kod wasiki ok ochuno mondo ing'e in ilam nyasaye tiwene nyasaye weche koni ruoth koro adong' e lweti ondike muma ni kama nyawo nitie kama teko nyasaye tiye nyiso ni nyasaye tiyo ne joma yom yom joma nyap ema nyasaye tiyo negi maratego to kotine ndike ne kik ichul kuor kuom gima rach ma ng'ato osetimoni to wene nyasaye wachno mondo olosi to ma emomiyo nyasaye kod roho maler omiyo amuma ma kawuono ni a nyasaye kik iling' aling'a ma ok itimo gimoro gitimo chenro ling'ling' mondo giiny jogi adiera gidwaro inyo joma ikawo ka mwanduni in gisetimo ni ang'o samoro mari ber ber ok ng'e joma kono nitie mane ngima to kawuono giwuotho kolawo chwero dhogi nikech wasiki jotimonegi marach ling'ling' donge nitie joma yande tiyo kawuono kwenyo mana taka e kodhi ousi awacho ni donge nitie joma yando dak maber To nikech wasigo timo gik maricho ling'ling omiyo kawuono nyaka joma nyocha oluore ok nyal luore ok ing'e ni wasigu chalo gik maricho ling'ling' mogol nyaka nyako ka chwore koka duogo chodo dalagi ma kata wuon neno ni wasigu otimo gik moko to ling'ling' ok ing'e ni jachi- ja- wasigu to nyalo chano gik moko ling'ling' ma nyathi ng'ato bed janjaga jakong'o ma koro rondore nikech wasigu otimo gik moko ling'ling' ok ing'e ni wasigu nyalo timo gik moko ling'ling' ma giketh keny jo ka ng'ato kata koro uti to keny okethore nikech wasigu otimo gik moko ling'ling' to ma emomiyo jandiko ni owacho niya a jehova kik iling'aling'a ma ok itimo gimoro ma walimo kodi sani ruoth kik iling'aling'a mok itimo gimoro ne wasika kata gicheno ling'ling' gichano gik limo giboricho ling'ling' to kik iling' nyasaye kik iling' mok ichulo ne gikuo nyasaye kik iling' mok itimo gimoro giwacho niya watiekuru oganda- ogandagi mondo wich owil gi israel chuth haleluya nitie gima wasigu nyalo timo mondo wich owil kodi ginyalo ti- lu- luoko dalani maler ere ma kanyo ok opar to ka riambo mier moko donge ineno ka onge kata yo madhiye nikech ji notho morumo te nyaka nyithindo nikech wasigu nochano gik moko ling'ling' ma giwacho niya watiekuru ogandagi mondo wich owil gi owil gi owil gi israel chuth Eh, kawuono wane ka mondo wawachnegi ni nyasaye nyaka tim gimoro sachwa ok noling'a ling'a jatelo dhi timo gimoro Nyasaye maduong' man gi teko, Ruoth dhi timo gimoro, kata sani obiro timo. Awinje, awinje, awinje, awinjo teko moro ni Ruoth dwa timo. Ma emomiyo ka an ka, tadwaro mondo awachi ni sa oromo wadwa ni walem. To kapok walemo to wachie wach mawachoni, wachie wach mawachoni, yani wach wach mawachoni. anyasaye kik ilinga linga maok itimo gimoro mano wach mano wach monyi ichak go headline a nyasaye kik ilinga linga maok itimo gimoro nyasachwa biro timo gitimo chenro ling ling mondo giiny jogi. Giwacho niya, watiek kuro ogandagi mondo wich owil kodgi chuth. Giwinjore weche ma giwacho kendo giriwore ni giduto bas mane thuon wach kaeto walemo. Sama wasigu sandi giwinjore ok jasigu wasigu tiende ging'eny giwinjore gima gidwa timoni giwacho wach ma gidwa timo giwinjore to ma momiyo ang' mana luongi nyasaye mondo kik ling' aling' giwinjore weche ma giwacho kendo giriworeni giduto koro kata gibed gi mia achiel to giwinjore dhok achiel to giriwore wachno to gitimo nikech gin wasigu to kawuono nyasaye chwenye biro a malo nyasaye ok ang' noling' aling'a ok noling' ngang' ok noling' ma ok otimo gimoro walamo kodi babana wuoro maler nyasaye maduong' ma ruodho polo gi piny nyasaye manyalo gi teko gi duong' gi loch ni e lwete jalo mako tv nyasaye jalno ywak jalo mako kamarame mako chandruoge ni ruodh akete lweti imidwaro ni otimre ngimane to kik iling jehova kik iling aling'a ma ok itimo gimoro kata gitimo chenro gi ling' ling' koda giriworenwa nyasaye to kik iling' mok itimo gimoro glory master erokamano ruoth nikech isetimo nyingi mosiko mondo oyud duong' ia malo pile odiochieng' gotieno walami nikech in jadiera kichielowa kod rumbini gi bat morie Chang jogi matuo kitimo honni. Nyingi mondo oyud duong' e nying Yesu Kristo ma Janazareth. Amina. An ma wuoyo kodi anere ambewa mar karachunyi kama skul ka ndiege awe kanisa mar dondoro gi chang an an nyara simbo kanyi kela modak ndhiwa rangenya skul anyar jaduong' mane osenindo rufas agola boy e piny Nairobi ka atiyo tich Nyasaye e bwo Bishop Dr. Barack Odoro e kanisa mar Obama Voice Church e bwo Reverend Nama Naguko. Nyasaye mondo ogwedhi an e gima iluongo tinde ni Nairobi East Region. Nyasaye ogwedhi mondo warom kodi kuom teko maro maler e nying Yesu Kristo ma ja Nazareth. Amen.